Dinimiziň ikilenji sütüni, imandan soňraky, keleme-i şahadatdan soňraky ikilenji dinimiziň sütüni namazdyr.

Emme sygyr-da şükür etýär diýýär. Sygyr günä aýtýar, Hudaýa şükür, men düýe bolmandyryn diýip aýtýar. Ýük çekilip duran, agram berilip duran, çöllerde ýörilip duran, daş ýerlerden daş ýerlere kerwen edip çekilýän bir heýwan bolmandyryn. Hudaýa şükür diýip, sygyr şükür etýär diýýär. Emma diýe-de şükür etýär diýýär. Hudaýa şükür men arslan bolmandyryn, şir bolmandyryn. Bir ejiz heýwanlary öldürip, ýaryp, ýyrtyp, derende bolmandyryn. Men-de Hudaýa şükür etýän diýip, diýe-de şükür etýär diýýär. Arslan şükür etýär men eşek bolmandyryn diýip diýýär. Gelşigi ýok, urlupdy. Bir eşek bir pes tutulýan heýwan, Arslan-da şükür etýär, şir-de şükür etýär, men eşek bolmandyryn diýipdi. Eşek-de şükür etýär, Hudaýa şükür, men it bolmandyryn diýip. Itiň nejisligi eşekden güýçliräk. Men it bolmandyryn diýip eşek-de şükür etýär diýýär. Derejeli etek gaçyp gelýär musulman doganlar. It-de şükür etýär, Hudaýa şükür men doňuz bolmandyryn diýip. Doňuz durşuna nejis zat. Emma doňuzyň da bir aýtýan kepi bar. Doňuz-da bir zada şükür etýär diýýär. Doňuz-da Hudaýa şükür, pygamberiň ummatyndan bolup binamaz bolmandyryn, men ýene şondan gowy diýip o-da şükür edip dur diýýär. Dünýe ahyr, yslamda iň teleke, iň haram, tüýsünden tut, derisinden tut, etinden tut, siňirinden tut, hemme zady durşuna nejise aýyn bolup duran zat doňňuz. Doňňuz-da Hudaýa şükür men binamaz bolman derem şükür edip bälýär. Hiý bir musulman adam, imany ba adam, musulman ýurtda, azan-kamat bolup duran ýurtda, ahun-molla bolup duran ýurda ne ýüz bilen ulukan adam bolup, ogul aksykly bolup, Telewizionyň öňünde süýnüp dur ýa mal-garaň yzynda gezip be şeýle namazyn okýana bir haýa etmeli utanmaly bireme hyjalet çekmeli bir toparda ogul gyzly bolupdyr gyz çykarypdyr ogul çykarypdyr eger eger dehret namazdan habary ýok bireme utanmaly dälmi ýüzümiziň suwy bolmaly dälmi haýaly bolmaly dälmi. Alla rahmet etsin, ol Azatşähriň ýanynda bir pir geçipdi Mahmut halypa diýip, köne, gadymy adamlardan. Ol bir gün ikindin mesjidinde wagyz beripdir. Wagzynda şiýaňky aýdylan gürrüňi aýdypdyr. Doňňuzdy şükür etýä. Binamaz bolmadygyna diýip, om jematyň miri, Aýb ahun-da aýdyp bär-dä bi pir aga-da, bi doňňuz-da namaz okymaýandan gowy boljakmy näme diýip, ýüregine şu düşüpdir. Muň zenanasy-da namaz okymaýan bolmaly, hiç. Zenanasy namaz okymiýe, özi mesjide-de barypdyr. Ýöne ýaňky Mahmut halypa rahmetullahy aleýhden bikifde eşidipdir. Doňňuz gowudyr, ýa binamaz doňňuz ýalydyr diýip. Gije ýatyka diş görüpdir. Dişinde bir doňňuz ýatyk gapdalynda doňňuzyň göwsi-de bar diýýär. Gorkyp turupdyr, görse zenanasy ýatýa gapdalynda. Ýene ýatypdyr. Ýene-de dişini görüpdir. Gapdalynda ol göwsi bar, ýöne doňňuz bolup ýatyr diýýär. Ertir jemagatyň arasyna baryp, Pir aga men iştiba etdim. Düýn sen binamaz doňňuz ýaly diýip aýtdyň, men hiý bir adam doňňuz ýaly boljakmy diýdim.